Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, haut kritt d'Chamber dann elo den zweeten Tripartitsaccord fir dëst Joer virgeluet. An wéi schonns beim éischten Accord ass ze bemängelen, datt d'Chamber bei den Diskussiounen ronderëm den Accord dach erëm e bëssen am Reen stoe gelooss gouf. Alt nees hunn d'Deputéierten, nieft enger klenger Presentatioun vum Statec, hir Informatioune misste selwer an den Zeitungen An zum Deel op gouvernement.lu nosiche goen. Mir hate knapps d'Méiglechkeet den Accord virun eiser Stellungnam ze liesen. De Mëtte koumen als éischt Informatiounen op rtl, déi mir net konnten iwwerpréifen, bis mer dunn eng Stonn an 13 Minutte virun dëser Sëtzung den Text dann och zougestallt kruten. Au contraire vu menge Virriednerinne muss ech awer soen, datt ech d'fäerdeg bruet hunn an enger Stonn déi zéng Säiten Text ze liesen. Ëmmerhi waren déi éischt véier, éischens waren déi éischt véier Säiten, dat war e bësse fluff piece an den Inhalt kondenséiert sech u sech op e puer bullet points, déi mer jo dank der Press och scho wossten, sou datt mer dann awer eis d'Fro stellen, D'Madame Cecchetti d'Wuert huet den Här Sven Clement an Dir nit, Madame Cecchetti, wann ech gleeft. Wéi kann et am 21. Joerhonnert, Dat si mer haut nach, sinn, datt mir als éischte Pouvoir vum Land, als Vertrieder vum Vollek, direkt gewielte Vertrieder, d'Informatiounen, déi de Staat betreffen, aus zweeter Hand, aus Leaks, musse kucke goen, fir eis Rieden ze preparéieren. Haut leet de Premier eis also e Mesurëpak vir, dee mer censéiert sinn unzehuelen, well mir hunn eng Motioun vun der Majoritéit hei virleien, déi mer censéiert sinn unzehuelen, wou drasteet, Mir géifen den Accord wëllen ëmsetzen. Mä ech kann Iech soen, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech sinn der Meenung, datt een den Accord soll ëmsetzen, well dat ass Bestanddeel vum Sozialdialog. Dat wäert och de Grond sinn, ech kommen herno enker drop ze schwätzen, firwat mer déi Motioun mat Jo stëmmen. Mee mir wäerten eis awer déi Gesetzer, déi dofir mussen deposéiert ginn, ganz am Detail ukucken a mir wäerten eis och virbehalen, bei deene Gesetzer net onbedéngt ëmmer mat Jo ze stëmmen, well ech mengen, dat ass d'Aufgab vun der Chamber, fir dat ze kontrolléieren. Wat ech bedauern, ass, datt trotz dräi Méint Summer, dräi Méint Zäit, wou ee sech hätt kéinte progressiv op déi Tripartite preparéieren, Mä rëm do stinn ouni konkret Zuelen. Et gëtt eng konkret Zuel an deem ganzen Text, dat ass 1,1 Milliard. Ech kommen nach eng Kéier dodrobber zeréck. Mee fir de Rescht ass et eng Kaz am Sak. A bei Kazen am Sak, Här President, hu mer an der Vergaangenheet hei am héijen Haus awer dach schlecht Erfahrungen gemaach. Ob de Satellit ass oder en Tripartite-Accord vu virun e puer Méint, do goufen eis Zuelen an Zenarie virgerechent, déi schonn haut net méi der Realitéit entspriechen. Ma deemools gouf vu Majoritéitssäit net un dësen Zuele gezweifelt. Haut schlot Der aner Téin heibannen un a schwätzt vun Onsécherheeten, Onkloerheeten an eventuell engem Virbehalt, sech d'Daten enker mussen am Genauen unzekucken. An de Premier selwer sot, datt de leschten Accord jo elo wéinst der verännerter Situatioun fir d'Poubelle wär, mä mir si frou, datt de Premier dat agesinn huet, wann och leider méi spéit wéi deemools hei am Haus driwwer diskutéiert gouf. Elo sti mer da bei deem zweeten Accord, wou mir als Oppositioun dach déi nämmlecht Zweifel hunn, Geet déi Rechnung hei op? D'Regierung hat esou vill Zäit Mesuren ze preparéieren, well dës Kris huet sech net déi lescht dräi Wochen ofgespillt, net déi 30 Stonnen zu Sennengen am Schlass. Dës Kris huet sech an deene leschte Méint méi wéi däitlech ofgezeechent. An elo gëtt dann hei eng Géisskannepolitik domadder justifiéiert. datt ee schnell huet missten hëllefen an ee keng Zäit fir cibléiert Mesuren hat. Dat stëmmt, wann een ze spéit ufänkt. Et stëmmt awer esou net, well vill Rechnungen, Proposen, Oder Szenarien hätt een och scho kéinten am Viraus chiffréieren. Ech kann Iech haut also net ënnerschreiwen, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wat dat heite final kaschte wäert. An ech hätt u sech gären e puer méi Analysen, bevir mer hei erëm d'Suen aus de Staatskeesen ausginn. Mee well och zu deene grousse Punkten hei aus dem Accord, déi elo bekannt sinn, déi och schonn an der Ëffentlechkeet deelweis diskutéiert goufen, do muss ee jo soen, ass sécherlech de Präisdeckel déi Moossnam, déi de gréissten Impakt wäert hunn, mee och deen, deen am deierste wäert ginn. De Präisdeckel ass jo an aneren europäesch Länner an der Diskussioun oder och schonn eng Realitéit. A mir mussen als Piraten och soen, datt et eng zimlech effikass Léisung ass, zumindest mam Zil, d'Inflatioun ze bekämpfen, mee awer och fir d'Kafkraaft ze erhalen. Dat Wichtegst ass, datt d'Leit net musse fäerten, datt hir Energierechnungen iwwert de Wanter elo nach weider explodéieren. Do derniewent gëtt den Index bäibehalen. Dat ass gutt an dat ass richteg a virun allem ass et e wichtegt Signal, datt mer un deem Instrument net rëselen. De Präisdeckel suergt awer och dofir, datt d'Indextranchen net esou schnell hannertenee falen. A mer domadder dem Zalariat duerch d'Kafkraaft erhalen, mee awer och dem Entreprenariat duerch d'Previsibilitéit gläichzäiteg hëllefe kënnen. Eng Win-Win-Situatioun, ausser fir d'Staatskeess, mee bon, do kommen ech nach dozou. Dofir ass de Präisdeckel op den éischte Bléck Eng effikass Léisung. Doriwwer eraus ass en ouni vill bürokrateschen Opwand, grad zu Lëtzebuerg, mat nëmmen engem groussen an e puer manner groussen Energielieferanten, ouni vill bürokrateschen Opwand a schnell realiséierbar. Et gëtt awer, an dat sot ech och schonn an der Vergaangenheet, e puer grouss Bemolle bei dësem Präisdeckel. Am September huet de Minister Turmes d'Campagne, Zesumme spueren, zesummen halen presentéiert. Ma zum Präisdeckel muss een da soen, Är Spuercampagne hätt Der Iech kënne spueren. Wéi solle mer d'Leit dobaussen elo nach iwwerzeegen, datt Energiespuere Sënn mécht? Mir motivéieren d'Leit a kengster Weis, hir Gewunnechten z'änneren. Den zweete Bemol beim Präisdeckel, Mir maache keng Sozialpolitik. Hei gëtt ee mol mat der Strenz iwwert all Stot. All Stot gëtt subventionéiert, ob een elo an 30 Quadratmeter wunnt an déi hëtze muss oder op 500 Quadratmeter. Mir bezuelen d'Hëtze vum Kannerzëmmer genau sou mat wéi d'Hëtze vun enger Sauna oder engem Indoor Swimming Pool, fir déi, déi sou een hunn, ech um all Fall net. Den Deckel vun de 25.000 Kilowattstonnen. deen am Tripartitesaccord drasteet, géif duergoen, laut der Simulatioun, wann een op Enovos kucke geet, fir e Stot vu 24 Persounen d'Joer mat Stroum ze versuergen. Oder fir déi, déi dat e bësse méi kleng wëlle rechnen, e Véier-Persounenhaushalt kéint domadder nach all Dag eng Sauna bedreiwen an e géif nach net op 25.000 Kilowattstonnen d'Joer Stroumverbrauch kommen. Dat ass null sozial selektiv. An an dësem Sënn ass de Präisdeckel dann awer net ganz effikass. En hëlleft net deene Richtegen an e gaukelt nach Leit vir, datt de Klimawandel aktuell keen Thema wier. An dat ass falsch. Mir sollten d'Biergerinnen an d'Bierger, virun allem déi mam décke Portmonni, motivéiere fir ze spueren. A mir sollte Millionäre keng Kaddoen um Gas oder Elektrizitéitspräis maachen. De Präisdeckel finanzéiert definitiv och eng grouss Unzuel vu Leit, déi guer keng sozial Ënnerstëtzung hei gebraucht hätten. Dat mécht en, wann een da genau hikuckt, och erëm net effikass. An déi Milliard, oder déi 1,1 Milliarde vun deene mer elo schwätzen, hätt een och kéinten an aner Moossnamen investéieren, wéi zum Beispill déi Alengerzéiend steierlech ze entlaaschten. Esou vill vläit zum Präisdeckel, Här President, oder? Wann ech genau denken, net. Well während eis Regierung heiheem e Präisdeckel ënnerstëtzt an och op de Wee bréngt, hat se awer op EU-Plang verpasst, de Bréif fir een EU. Käpp um Gas matzëënnerschreiwen. An dofir, Här President, hunn ech eng Motioun matbruet, déi de lëtzebuergeschen Energieminister géif opfuerdere fir e Freiden am Energieconseil d'Fuerderunge vu senge Kollegen, ënnert anerem aus der Belsch an aus Frankräich, matzëënnerstëtzen. Merci. Bon. Dir hutt et schonn ënnerstëtzt. Da kënnt Der d'Motioun jo herno matstëmmen, also Är Kolleege vun der Majoritéit. Dat ass gutt. Mir erënneren eis drun. Mee wann ee waarm Loft produzéiert, kann een déi mat enger Loftwäermepompel zu Energie notzen. Dat heescht, mir kënnen roueg nach e bëssen driwwer schwätzen. Hu mer wéinstens eppes gemaach, fir hei de Raum ze hëtzen? Här Premier, ech weess net, wéi Dir heizt, mee ech hu mengen ech méi fir de Klimawandel gemaach, wéi nëmmen eng Jughurtsmaschinn ze kafen. Bon, zeréck zur Tripartite. Et goufe jo nach aner Moosname genannt. D'Reduktioun vun der TVA ënnerstëtze mer, hu mer. scho gefuerdert. D'Reduktioun op de Brennes, nei Hëllefe fir PMEen a keng Erhéijung vun den Zëmmerpräisser an den Altersheemer. An et goufen och Saachen als Moossnam verkaf, déi keng sinn. De Mindestloun gëtt all zwee Joer duerch en Automatismus un de Salaire moyen ugepasst. Dat als Hëllef duerch dësen Accord ze presentéieren, ass net richteg. Déi Erhéijung wier souwisou geschwë fälleg gewiescht. A jo, natierlech hätt d'Regierung se net kéinte maachen, mee dat wär definitiv da Bedruch um Wieler gewiescht. A soulaang de Mindestloun net steierbefreit ass, sinn déi 76 Euro brutto, déi d'Leit da kréien, Eben och nach laang keng 76 Euro netto. An iwwert d'Steierbefreiungen hate mer am Juli eng gréisser Diskussioun hei, an ech mengen, do hunn d'Pisten sinn opgewise ginn. Mee, Här President, nieft deene Mesuren, déi mer gutt fannen, musse mer awer och soen, datt mer hei verschidden Hëllefen nach vermëssen. déi an eisen Aen awer wichteg gewiescht wieren, leider gouf et komplett vergiess iergend eppes am Beräich vum Logement ze maachen. Mat de souwisou schonn héije Präisser an elo méi héijen Zënsen op Prêt'en gëtt et fir vill Leit schwéier hiren aktuelle Prêt nach ze finanzéieren. D'Loune gëtt och net méi einfach hei am Land, well d'Bailleuren och meeschtens iwwer Prêë finanzéiert sinn. An esou hätt kéinten de steierlech ofsetzbare Plaffong op den Immobiliëprêën an d'Zënse gehéicht ginn, sous condition, datt d'Leit selwer do wunnen. Oder et hätt een d'Chance kéinte ergräifen an eppes ganz Verréckenes maachen an en Deel vum Loyer zum Beispill steierlech als Frais d'obtention geltend maachen. Nichtsdestotrotz, dësen Accord ass wichteg, mee et ass awer och en Accord vun de verpasste Chancen, zum Beispill dee vun der verpasster Chance éischter dëst Joer, wéi mer iwwert d'Steierreformen diskutéiert hunn. Alles an allem kënne mer mat deene Moosnamen awer liewen, wa se dann, esou wéi ugekënnegt, trotz datt bei ville Punkten déi selwecht Kritik wéi beim Präisdeckelen unzeféieren ass, feelend sozial Selektivitéit, keng wierklech Incentiver fir Klimaschutz gi sinn. Mir finanzéieren, an dat muss der Regierung kloer sinn, mat ville Moossnamen am Package och d'Multimillionären an déi déck Entreprisen. Zum Beispill, falls eng drëtt Indextranche kënnt, gëtt et null Selektivitéit. Do hätt ech mer awer vir kéinte stellen, an ech hunn dat an deene leschte Wochen e puermol ëffentlech gesot, datt mer iwwer eng Aide au coût non couvert hätte misste goen an net blanco soen, eng drëtt Indextranche gëtt zu 100 Prozent vum Stat iwwerholl, nämlech och fir Firmen, déi déck Margen an héich Profitter hunn. A mir hunn där. A mir hunn der, déi wëllen a kënnen sech en Index leeschten. An da ginn et déi, déi Hëllef brauchen, an deene musse mer cibléiert hëllefen. Enfin gëtt de Leit virgegaukelt, et wier iergendwéi awer elo alles erëm gutt. An dobäi hu mer en Energieproblem hei an Europa, an et ass verdammt wichteg, datt mer eis dru ginn, fir déi Energie ze spueren, déi mer musse spueren, eleng schonn aus Solidaritéit zu eisen Nopeschlänner, eleng schonn aus Solidaritéit zu den nächste Generatiounen, eleng scho wéinst der Klimakris. An dann e leschte Punkt, Här President, an da kommen ech zum Schluss, de Käschtepunkt vun dësem Accord. Ech sot et, 1,1 Milliard ass déi eenzeg Zuel, déi konkret an deem Accord drasteet. 1,1 Milliard gëtt gesot, an zesumme mat deenen 1,5 Milliarden aus dem Mäerz wieren dat awer da vläicht schonn 2,6 Milliarden. Déi iwwerschneit sech warscheinlech e bëssen, mee dat si 4.125 Euro pro Biergerin a Bierger vun null Joer bis 99 plus hei zu Lëtzebuerg, déi dëst Joer fir d'Kafkraaft géint d'Inflatioun mobiliséiert goufen. An dann ass d'Fro, bei esou engem héije Montant, wat ass. Dovunner den Impakt op déi zukünfteg Statsbudgeten. Ech hoffen, datt mer an zwou Woche, wann de Statsbudget presentéiert gëtt, méi konkret Zuelen dofir gesinn, well mir kënnen net einfach nokucken, wéi mer aus där lénker Täsch an déi riets Täsch Suen hin an hier schiben an da behaapten, alles wär erëm gutt. D'Leit kréien Indextranchen a mussen dofir méi Steiere bezuelen. Se kréien eng Energieprimm, déi se selwer mat hire Steiergelder finanzéieren. An alleguerten d'Mesuren gi vun de Leit selwer bezuelt, an dat well dës Regierung zënter hirem éischten Amtsuntrëtt d'Geld, wa se et hat, direkt erëm ausginn huet. All Budgetsdebatt, wou mer och nëmmen an d'Géigend vun engem Excedent komm sinn, stung d'Oppositioun hei an huet gesot, Wéi ass et mam Apel fir den Duuscht? All Kéiers huet d'Regierung gesot, Maacht Iech keng Suergen, mir hu Croissance. Problem ass geléist. Lo gesi mer et, mir hätten eis deen Apel sollten halen, dann hätte mer lo nach e puer Äppel am Kuerf fir den Duuscht an et wär méi einfach a mat manner Schold ze realiséieren. Dës hunn ech. Merci.